An hei si mer rëm bei Let's Play The Forest. Mir si bei eisem Cliffhanger hei, hehehe, déck béise Witz, stoe bliwwen. Ech wollt mer am Fong elo e Lager fir d'Nëtt ariichten, hei, vue que dass et elo awer wierklech ufänkt sou lues e bëssen deischter ze ginn. Dofir brauch ech hei nach e puer Blieder. An ech menge mir kommen elo och un dee méi geféierlechen Deel vun der Insel. Dann hätte mer déi ganz Insel mol ëmronnt an da kéinte mer ons och an d'Innert mol opmaachen, wann d'Ecker net esou 30 Grad dobaussen sinn. Sou, ech géing och soen, hei ënne fënnt ons och keen. Ech hoffen mir elo genuch vun allem gell. Net dass lo mat de Sticks a mat den Dénger net duer geet. Ähm wou war et lo? Bei Shelters. Ähm klack mer deen hei nach. Beef Sticks brauch ech nach méi, scheisse. Ok, ech brauch nach 5 Sticks. Muss ech awer elo décke Gas ginn, ier et elo ufänkt rëm däischter ze ginn hei. Thomastik zeréck. Boah, Steen. Ah, Steen hunn ech scho méi wéi genuch. Stick. Stick. Stick, Stick. Ech lafe ganz ongaer am Däischtere rondrëm, also soe mer esou, et ass net meng Liblingsbeschäftegung. Ech wëll mer klenge Schelter bauen an ech si kee Meter nervös well ech vläicht an der Géigend vun hirem Haaptquartéier sinn lalalalalala Cat carry any more sticks dat ass ëmmer dat schlecht sou da kënne mer ons elo zréck maachen ech wär trotzdem frou wa mer een eppes ze buffen hätten. Ech hat d'Gefill dass en déi gönnt esou wei ah merci Blëtz. Ooh dat hei gëtt zwar e bëssen holperdéngens. Dohanne gesi mer de schéine Sonnenënnergang. En gesäit esou genau esou traureg aus wéi dës Welt. Sou ok ok ok. Lo ka mer awer nach e klengt Feier hinner setzen, dat wär keng schlecht Idee. E provisorescht Feier. Am Fong kéint ech och mol d'Steng man, mee ech wees net op ech genuch Steng dobäi hu, vun dohier man ech einfach lo mol sou eent heihinner. Sou, hei hu mer och e bësse Luut elo. Leider hunn ech näischt ze kachen hei, wat ech e bësse schued fannen. Ech géing mer jo sou leckere Villche maachen, mee bon, ech mengen net dass dat sou gutt geet. Vun dohier géing ech lo mol soe, gutt Nuecht, bis bal de Moien. Ech hu schlecht gedreemt. Ech mengen, ech muss elo necker schlofe goen. Nuecht. Sou, a lo misst et Dag ginn. Jo, elo musse mer ons hei e bëssen Zäit verdreiwen. Wat ka mer da sou hei maachen? E Steen huelen. Hahh, Urmënschestyle! Du, mer ech nach alles dobäi. Ech kéint am Fong hei. Restores energy health, et do ass Energie, et do ass da Gesondheet wahrscheinlech, can be used in crafting circuit board, haut ech nach e Been, ech hun eng Hand, kann ech déi, ja dach déi kann, was ass da lo geschitt, ass dat Feier da lo ausgaangen? Da geet eng Kack Feier am Feier aus. Bist de geck? Haha. Kann ech am Buem rondrëm stocheren. Ech fro mech, ob ech heimat och ka Fësch fësche goen. Mee du blöd Feier, dat soll dach einfach méi hell bleiwen. Fir ewech méi hell. Hahahaha. Wat man elo heimat? Hey, was mein... Oh, mein Arm ass rem fort. Kucken mer nachher alles, wat mer kënnen maachen, sou. Fale mei do mei déi Toten. Ech mengen, do sinn nach Plaze fräi, do kommen awer nach genuch Saachen hin. Ah, den Schweess an d'A krut. Dee Glas! Mir sinn ëmmer an der selwechter Opnamesession, hei ëmmer Sonndes. Fuerdes. Mee dofir stin ech, dofir kann ech déi do Saachen net kucken. Ech sees ech hat e gelungenen e Boot, mä dofir brauch ech awer Klof an Déngens. Jo, Gott weess wou ech dat fannen. A mäi Feier ass scho rëm ausgaang, wëlls du mech da veraarschen? Ech lo gëllt schonn eppes héieren hei. Da bleift dach einfach um Brennen, gell? Dat kann jo net sinn. Jö. Ass da lächerlech dat do. Mann, déi Krëtscheft nach emol. So, da muss mer awer e bëssen chillen, bis dass e bëssen, dass een e bësse méi gesäit. Da ka mer kucken, villäicht fannen ech dohannen och d'Yacht. Dat wär net schlecht. Da muss mer awer nach hoffen, dass dass keng Haien do rondrëm schwammen. Wat wëlls du? Gi wech do, schwule Villchen du! Ze mer säin Aarsch hei weisen, gell? Ze hal gëtt nëmmen op dat eent aus. Deen Eck hei ass esou cool. En ass am, en ass am Fong bees, deen Eck hei. Hei kéint ee sech och eppes Béises hibauen, mee net elo, géing ech soen. Also, et ass scho cool, mee net fir elo. Hei dohanne war lo mol enk en anstännige Blëtz ze gesinn. Ech hat d'Gefill, dass et och net méi esou vill ruckelt wéi virdrun, oder mengen ech dat wierklech nëmmen? Dat wier natierlech cool. Dat wier natierlech da méi cool, wann ech eppes ze iesse géing fannen. Oder ech kéint mer Fësch fësche goen. Ech géing soen, mir schwamme lo mol hei ronderëm d'Fielsen. Mä dofir misst een vu Land kommen. Hu Wuerdes. Ech hoffen net, datt een hei ons hei buffe kënnt. Sou, hei kënne mer erëm e bëssi iwwer d'Fielsen trëppelen. Hei bei eisem Cliffhanger. D'fann ech hei. Ah Steen. Ein Stein. Zwei Stein. Do hannen ass och en Entrée nach fir an déi blöd Höhle eran, dat weess ech. Mee bon, fräiwëlleg ginn ech do natierlech net eran, ausser Dir wëllt et ausdrëcklech vu mir gesinn, wat ech net esou léif géing fannen. Sou wéi et schéngt komme mer hei also weider. Mir missten onbedéngt eppes ze iesse fannen. Sou do vir op där Klippe, wann ech mech net ieren, ass do nach esou en hellege Bam. Dat heescht do musse mer gutt oppassen, wa mer do laanscht da lafen. Ech hunn déi Toilette schonn heiser gesinn. Séich der, séich der. Hei fannen ech ja keng Items. Ech wëll och Items fannen. Oh mäi Gott, geet hei rëm an déi. Hei ass nach en Agank fir an déi schäiss Höhl. Nee merci, dat dinn ech mer zwar elo net un, ganz éierlech. Sou gär wéi ech iech de Gefale géing maachen, ausser dir wëllt wierklech da eraginn, an dat zielt zum Gléck net fir dës Folge, hihihi. Do läit en Doudegen. Firwat läit do en Doudegen? Ass do eng Fal? Ah, okay. Can't carry any more legs, oder wéi? So. Was hu mer da lo hei? Wär am Fong zimmlech cool, wann ech en... Dosen Alkohol wann ech géing sou Fëscherbengel sou sou en sou en sou Speer fannen, sou provisoresche Speer mat deem kéint ech mol e puer Fësch aangele goen, dat wär am Fong guer net sou schlecht anstatt hei nëmmen Alkohol ronderëm no engem ze fannen. Oh do hanne kënnt eng Patrouille. Mir sinn net an der Verfassung fir ze kämpfen, vun dohier verstoppen mer ons lo einfach. Ech hoffen ech soll op Bulli agespillt, ech mengen zwar net mee naja. Wou sinn déi Säck? Do hanne kommen se, okay se kommen an dës Richtung. Déi wäert elo natierlech genau do laanscht kommen wou ech sinn. Oh mäi Gott, mir wäerten net laang iwwerliewen hei. Wou sidd der dann? Wëllt der mech verarschen, jo? Oh, do hanne leeft ee ronderëm. Deen huet eng Fakel am Grapp. Firwat hat deen eng Fakel am Grapp? Ah, de bläert lo. Du äntwert den. Den trippelt wäsch, was de Recht vu senge Leit hin. Die trippelen do hannen. Okay, ich bekenne weiter. Wie gesäit hei aus? Ziemlech roueg, also weiter. Gitt Dir schéi fort, ech wäert Iech vermëssen, hihihihi. Et, Dir sidd nach net fort? Wehe Dir kommt mir no! Haalt op domat! Ech hoffen déi kommen net heihinner gelaf gell. Déi si fort. So gefällt mer net. Machen wir mal alles op. Zack. Einfach mal den Klof dran, okay. Da kann mer hei mol nach e puer Brandbomme bauen, dat ass mol net schlecht. Ah, dee blöde Ball do, dee brauch kee Schwäin. Ëmmer ronderëm luussen, ëmmer schéin ronderëm luussen. Zack. Ah, erëm dee Kackball. Gitt dach wech! Wann do nach e Ball dran ass, da kréien ech dat Prisen. Do ronderëm luussen. Pita, du ass dach erëm dohanne, gell? Wëlls mech verarschen? Sa wëll mech wierklech a ver fécke, gell? Oh, hien trëppelt mol relax weider. Ech loss den einfach mol trëppelen. Natierlech schon so scheiß Ball. Also mir fannen jo wohl op jeden Fall e bëssen Lothar, meng Zigarette ass scho rëm ausgaangen. Also mir nach méi wie genug Kofferen hei, Leute. Hei ass sogar nach een Dingens. Zack, dem sein Kapp huele mer mat. Wéi, ech hunn nach matgeholl. Ah, ech ka wahrscheinlech net méi matbréngen. Ech hu genuch Käpp dobäi. Wéi gesäit aus ronderëm hei? Ja? Ok. Mar de Koffer op. Gott am Himmel, klack dee blöden Déngens lo op! Can I afford this? Ah, schon sou kack Ball. Sou, guck mal, hien huet en Tennisball do, gell? Wow, wat hei Koffere leien, gell? Ass dat normal? An erëm Ball. Da wann ech en Hond hätt, dee wär richteg frou. Ah, da komm scho, gell. Dat kann net sinn. Muss ech wierklech all Kéiers de blöde Ball do oprafen? Gesäit aus hei. Okay. Ech meng, ech muss de Ball och net huelen. Soll ech einfach, kann ech net de Klower als éischt huelen? Nee, natierlech net. Mol rondrëm kucken, well ech hu wierklech net d'Energie fir ze kämpfen. Missten se och geschwë meng ech all geduecht hunn. So. Gesäit awer verdammt roueg hei aus. Oh, wat, hei sinn der jo nach! Oh, leck. Zack. Also mir kënne genuch Molotow-Cocktailen no bastelen. Ganz Epidemie hei. Ech trotz dat Gefill wann ze eng van rëm kommen ha gei so man nach een Galapagos Schildkröten hei hops nach so ball fröhlich durch Gegend. Wéinstens keng Bäll méi, dat ass ëmmer gutt. Ok, mir hunn all Kuffer opgeschlo. Dohanne leeft erëm een. Dat heescht, fir eis gëtt et Zäit weiderzezéien. Mir mussen onbedéngt iergendwou eppes ze iessen opdreiwen, well soss maache mir et net méi laang hei. Ah, mir brauchen ons domo nach Brandbommen. Komm, déi maache mer ons lo séier. Nee, oh lo huet se eise gesoff, du Idiot! Komm Bein. An dat se vill wéi et geet ass nach bësse komesch ha mat dem Menü, mee ech hoffen dat gëtt och mol besser. A mir hunn natierlech méi Klof, wéi mer Alkohol hunn. Egal, mir hunn emol e klengt Arsenal hei u Waffen. Oh, oh, oh, oh, oh, natierlech, natierlech. Et huet mech elo net gewonnert, gell. Oh, oh, ech menge mir mussen déi zimmlech séier benotzen hei, gell.

What the fuck, wat leeft hei elo? Ok, zum Gléck hat mer Panzerung un. Wow. Daat ass jo richteg gudd am zielen hei. Sou, geet dach. Ee brennt. Wou ass déi gréisser Grupp do gewiescht? Oh mäi Gott, wat leeft dann hei? Wat leeft nëmmen hei? Mä ech kritt déi do all gekillt. Dat ass ja mega cool, gell? Ech géing soen, ech loossen déi aner sech mol verzéien. Mir hu kee Lizardskin méi, oder? An ech hunn d'Gefill, wann et och geschwë rëm géing däischter ginn. Nee, dann eben net. Ech verzéie mech hei. Scho wüsst, dass op zwar keng weiderer méi iwwert de Wee lafen. An ass se hei d'Jacht? Ech mengen éischter net. Nee, se ass natierlech net hei. Déi hei vir misst normalerweis, hei misst nach Fläschen sinn, nee? Yes, hei sinn nach Fläschen, gutt esou. Dach, dofir ass d'Yacht. Gäile Schäiss, gäile, richteg gäile Schäiss. Ech muss just eppes hier kucke goen, éier mer op d'Yacht ginn. Normalerweis ass dofir beim Zelt. e Poul fir fëschen ze goen, och wann ech dat elo zimlech blöd unhéiert mat engem Poul fir fëschen ze goen. Hei hat ech dat ech géi gesi gehat. Do ass en och, ech wosst et. Zum Gléck kucken ech dem Gronk seng Let's Playen. Nee, Scheisse! Nee, ech wëll net stierwen! Hal op domatter! Jo, gutt esou. Am awer Chance. Sou, mir man ons do éierem elo endgülteg Frecken. Gi mer ons mol eppes hei ze iessen sichen gell, well soss iwwerliewen ech net laang. Ech brauch awer Fischchen dofir. Ech muss mer wahrscheinlech och e klengt Zwëschelager hei ariichten. Hei si Fësch. Zack, wéi schéin. Komm elo, ech hunn Honger. Schéin. Komm. Zack. Sou, da gëtt wahrscheinlech mol eng kleng an iwwerlenkt. Mir ginn elo zesummen eppes z'iessen maachen an éiere mer schlofe gi musse mer onbedéngt, ech menge mir ginn als éischt op d'Schëff, mussen einfach als éischt op d'Schëff, wann d'Schëff elo nach do ass. Ok, et ass nach do. An hei gesi sech och keng ronderëm. Ech muss dann awer wahrscheinlech hei e Lager opschloen, mee ech hunn awer net genuch Saachen dobäi fir e Lager opzebauen. Muss ech mol kucken wéi ech dat maachen. Bëssen de Schweess aus dem Gesiit reiwen hei. Ok, dofir mer d'Jagd. Natierlech kann ech elo, ech ka mer sécher kee provisoresche Shelter bauen. Sou gesäit et aus wéi wann Haien hei wieren. Vun dohier maache mer ons elo einfach direkt emol direkt op d'Schëff. Et wier natierlech och cool wa mer kéinten um Schëff späicheren. Mee mir musse späicheren wa mer schlofen, vun dohier. Komm schonn, hei wäert dir elo keng Haie si gell. Komm elo erop. Dat Sack kann och absolut net schwammen den Typ gell. Sou wat hu mer hei? Ooh Cassette Player, Flären, zack dat, zack zack an dofir hu mer se endlech. Mita, sprang eriwwer. D'Klo fuer mer ronner mat. Sou. An da gi mer ons hei vir d'Flär ganz stibitzen. Endlech. Sou. Da kënne mer ons och mol mat deenen aneren uleeën. Ech wëll mech jo elo net als Bug-User hei bezeechnen, gell? Mee heiansdo usen ech och Bugs. Wann et wierklech brenzlech gëtt, da muss ech mech jo e bësse verdeedege kënnen. Sou, mir mussen ons nach eppes Dicks besuerge goen dofir. Dofir, gesitt Der dee klenge Karo do? Dat ass déi aner Entrée nach fir an d'Höhlesystem. Ech mengen, dat ass einfach nëmmen zwee verschidde Levelen, wou ëmmer, ëmmer dozwëschent geswitcht gëtt. Sou, mir brauchen, ech well emol hei e Lagerfeier hin, well mir brauchen onbedéngt eppes ze iessen. Basic Feier E lass. Zack. Kleppen ons do e Fësch drop. Wou ass en dann? Do, esou klenge Fësch. A lass. Hunn ech do e Fësch drop gemaach? Wou läit deen? Ah, do ass de Fësch. Ja ech muss dat Gebengels siche goen éieren d'Däischtert. Oh du blöde Villchen. A mir waarden op eise Fësch, dass se gutt gëtt. Zack sou. A mir hu rëm e volle Mo. Mir kënnen ons elo rëm voll an de Kampfei schmäissen. Ok mir brauchen. Onbedéngt d'Bengelen, d'Bengelen a Blieder. An ech wéiler, wann ons lo ee begéint, dee kritt der mat der Flaach. Ech huelen déi mol direkt eraus. Ah nee, léiwer net. Nee dach, léiwer dach. Flagang, du bass mäin Retter. Wa lo iergendeen eis hei domm kënnt, da kritt der déck an d'Fratz. Sou, ech brauch Sticks. Fir gesäit aus wéi wann ech géing e puer Saache fannen, mee leider rem net dat wat ech brauch. Ok mir huelen d'Axt erem, déi brauche mer elo, déi do. Sou schéi bengelen hermatter, mir musse wahrscheinlech souwisou nach enker remkommen. So, ähm, hei ass nach een. Okay. Boah, hei leien nach genug Bengele rondrem. So, lo mal genug Bengele, muss man zréck. Boah, ich hoffe, wir kommen enke rëm, ehe et komplett däischter ass. So, Dir wäert lo natierlech schon mal iwwerlenkt kommen. Äh, ech si frou, dass mer elo eng Flare Gun hunn. Déi eenzeg souzesoe Feierwaff am ganze Spill existéiert. Mee et ass wéi beim DSI mat den Helikopteren, d'Boot dat spawnt random op der ganzer Kaart, dat heescht ëmmer am, am Waasser, iergendwou zoufälleg. Ech wees och net op dat sou eng gudd Idee ass hei iwwert dem hellege Baam eppes hin ze bauen hei, mee bon mir hu keng aaner Wiel vun dohier. Sou ehm Shelter do, klack dee mol dohinner, zack. Jo en muss lecker zréck. Blieder hu mer méi wéi genuch, mir brauchen nach 5 Bengelen. Kéint jo eventuell mol Techelun ausprobéieren, wär keng schlecht Idee. Sou, ech weess net ob mer domatter besser entdeckt och ginn, mee domatter geséit ech scho mol e gudde Joen méi, nee? Déi wëll kënne roueg do bleiwen, wou se sinn am Moment. Dat ass mir relativ fuerzegal, gell. Mir brauchen nach fënnef Sticks. Firwat ass duerwen eng Lut am Bam? Boah, dat ass mir net geier, gell. Maachen nach ee Bengel, do ass en. Wat duerf elo dann Bam ass, keng Ahnung. Egal, ech verpissen mech och vun hei, well d'Sonn ass scho sou gutt wéi ënner. Ech wëll mech och wierklech net mat engem aneren Nit hei uleeën. Oh fuck, wat dat däischter gëtt. Wat leeft? Ech hu och vläicht e bëssen iwwerdriwwe wäit dohanne gebastelt. Léiwer ze wäit wéi ze no, denken ech ëmmer. Ah, hu mer haut jo mol erëm e bëssen Action erlieft. Muss jo och heiansdo sinn. Hei kënne mer nach Mënzen asammelen. Zack. Zack. Do ass e Cithern. Patrick wëll mer net steieren. Sou. D'Schelter ass fierdeg. Feierfachmann, enke un. An da géing ech soen, gär mer ons a Bett. An domatter soen ech och Merci an Ciao bis déi nächst Kéier hei bei Let's Play The Forest. Fir är Virschléi sinn ech ëmmer erëm op, also schreift mer e Comment a villen schéinen Dag nach.